Selâm aleykum balacıqlar, biz şimdi yapacaq bu çırçır. Çırçır.
Doğru. Çırçır yapmaq içün bize ne kerek, Hatice?
Un, hamur.
Undan hamur yapacaq. Aha, ceviz. Şeker. Şeker, doğrudan sarı yağ kerek, biz unı bunda ketirmedik. Doğru. Tikeran sucuq gerek öyle qızım? Şine sen şine tataka yapacaq hamur, hamurnı yapacaq, hamurı yapmaq içün bize gehuru tuzlu sucuq tikerancıq. Nazı seni özün başlamaya yapmaya qızım hamurnı. A o vaqıt ise Hatice şimdi içini yapacaq öyle, çır çırnı içine biz ceviz qoyacağımız, şekerli cevizcik qoyacağımız. Qoy qoy Nazıcığım başla hamurnı sen basmaya. Hatice ise qarıştırsın şekernen cevizni, öyle, qızım? Qoy, qoy, elbette, onı qoyanda ve unu, doğru, elmazcıq qoy. Qoy epsini, elmazcıq, qorqma. Cevizniñ içine biz qoyamız. Qoy, bütün şekeri qoy, qızım, Hatice. Hatice, epsini toq içine. Men azır. Endi eline nebet amuru biz elinen basacamız hamırı. Endi qaşıqnen qarıştırsın Hatice tata. Şeker qoydıq içine. Şimdi men söyleyim bir daqacık. Abında cevizi biz ezdik. Mülkün onı blendernen yapma. Biz oqlavnen ezdik. Su tikran çıqartmay. Tikran şimdi bir daqa nazar. İçine qoydıq şeker. Şekerniñ içine, cevizniñ içine dantik qırancıq suv qoydıq. Ne içün? Cevizler bir-birine yapışsın diye. Çünki hamırnıñ içine qoyanda sepilmesin diye. Azcıq suv qoyaylar içine dan. Nazır, qoy içine suv dan, qoy qızım. Dan qoy, dan. Dan qoy.

Yavaşçıqtan able qarıştırıysıñ. Mına tikrançıqdan sucuq kerek. Sana dan sucuq kerek. Dan sucuq qoy hamırına. Dan qoy, dan qoy, Nazlı. Anı bas endi, hamırını bas baqa.

Güzel etip qarıştır. Hatice, güzel etip şekeri qarışsın ceviznen. Nazlı Maşa, Maşa, ooo, Nazlı endi güzel endi, Nazlı güzel hamır basa endi. Yap, yap, yap, Polidano, yap, yap, Nazlı. Hamırı çeberekleri kibi yımşaqça degil, tikiran, Hatice, kik olma. Da, da, da, Nazlı. Sizden çıqıran ağır. Çıqıran ağır, hamur basmaya ağır çıqıran. Hatice, qarıştır, qarıştır. Güzel, gene sen çıqırançıq yanlış tutaysın, qızım, qaşığı, onıñ içün sen ağır. Hatice. Able tut, able, mına able tutsan, bax, able, able. Şimdi, ana, bir elnen ağır. Böyle qarıştırmaya kerek. Güzel elge qarıştırmaya, şekeri qarışsın. Toqta baqayım men, toqta baqayım. Yoq, sen yerşi Güzel, a bunı bas episini. Sana başqa suv kerekmey. Güzel etip, güzel etip bas hamırnı. Nazlı, ogren, ogren. Hatice, sen şimdi gecen qızım. Dur, able, qızım, able. Ne içün able tepeden tutmaysıñ qaşığı, qızım, able? Öyle dañ qolay olur, qızım, ana. Doğru, able, aha, öyle. Doğru, maşa, maşa. Dañ, dañ taqatlıca yap, Nazlı. Bular endi, Hatice. Yahşı, qızım.

Öyle, bugün episi bizde qırmızı, biz istedik bugün qırmızı kiymeye. Dağın baqa, Haticeniñ cevizi güzel endi oldu, qarıştı. Ya Nazlınıñ hamurcuğı mına endi tezden tikandan qaldı, olacaq, öyle qızım? Qarıştır, qarıştır, qızım, sen dağın qarıştır, şekercigi tikanı erisin. Soñ şekeri duyulsa yaramay ola. İçine qoyacan un. Nazan, ne oldı señ hamırçığıñ, qızım, endi? İbet oldı.
Çıqar, sofranıñ üstüne de çıqarancıq yap. Aha. Hatice iridi qızım şekercik endi? İridi güzel. Endi biz aylandıramız. Ve ne yapay qızım?
Çana Şimdi çanaqnı qapatay, hamurcıq tikaram beklesin, özüne kelsin. Soñ bir on daqıdan biz devam eterik, öyle qızım? Şimdi biz hamuru Dörde böldük. Siz oluysiñız çoqça yayımlara bölmeye, biz dörde böldük. Endi başladıq açmaya hamurnı. Nasıl katmeri yapar edik aqılınızda? Açayıq balaban hamuru ve başlayıq onı yağlamaya. Aha, nazı balaban balaban yap qızım, saq tur Hatice elciklerni. Haticenen Elmaz olar küçükü başlaylar yapmaya, Nazlı balaban yayım yapacaq. Şimdi biz hamurı dörde böldük dedik. Küçük yayımcığı Elmazcıq başlay yaymaya. Soñ tikan balabanca Hatice başlay yayma, öyle qızım? Balabanca Hatice yapay. Ve en balaban yayımı bizde Nazlı yapay. Şimdi balaban yayımı gösteririk nasıl biz.

Ağır öyle nazlı yapma. Yoq, pek ağır degil. A, pek ağır degil.
Yesine ağır Hatice? Yoq. Nu ya, şimdi devam eteyik. Şimdi cevizi endi tezden. Şimdi ya bu hamurcuğa kesip, yağlayıp, ceviz içine qoyacağımız. Ana! A, Elmazigniñ oqlavı çıqtı, öyle qızım? Şimdi men yaparım. Aha, yap, yap, yap, qızım, sıcaq. Siz, qızım, yağcığını men qoyayım, qızım. Davay. Yağnı men qoyayım, toqta, sen tikan bekle. Men gem dolayım, yapmay onunı. Sıcaq. Yağlayıq hamırı, onı aqlınızda anasın, biz qatmerdiy yaptıq, gene yağladıq. Sıcaq olsa, ıı, uluyable yapmay, ıble yapma. Pek sıcaq olsun o. Mına da sıcaq degil o, sına sıcaq. Endi o suvda endi yağı olu yapma er tarafa. Yap, yap, yap tez, nasıl? Tez, tez, bütün hamura yap, qızım, bütün hamura yap. Biz yapaq sarı yağnen. Mülkün yapma hattı, yağnı mülkün bütün yağları qarıştırmaya, i er taraftan gerek yapmaya, çetler nede, qızım? Hatice, yayaysıñ hamırcuğnı? Sen endi unuttıñ ğaliba, qızım, yay, yay, yay hamırcuğnı. Aç. Oldu, endi sarayıq, nazım, nazım, biz sarar edik, qızım, aha. Hatice, a, ver, Tatarka, ver. Nazlı, sar, sar ruletikni, qızım. Şimdi, Hatice aldı bu uzun oqlav, amma bu uzun oqlav balaban yayımlar açmaq içün endi. Azır endi. Endi nasıl biz yapar edik vaqamı? Avle sıqar ediq, aha, sıqar ediq.

Nazı, bir denecikni yay qızım, mına, bir denecikni yay, köster. Yeter, dur. Bu tarafını da bile, bile. Er taraftan tegiz olsun, qızım. Bir tarafı ıı, uzun, bir tarafı, yoq, qalın, bir tarafı. Oldu, toqta baqayım. Da, tikrandan. Toqta.

Ve içine qoyacamız ceviz. İçine qoy. Dur, tökme, tökme. Şimdi bu men çünki o neynen yaptım.

Pek bassan o gensi de. Çıqtaran, çıqtaran. Oldu, bizim çırçırımız azır, öyle qızım? Endi bu çırçırı biz yağda qızartacaq. Murkun onı fırında pişirmeye, biz yağda qızartacamız. No, aslı onıñ nesi, yağda qızartmaq. İsteseñiz, üstüne soñ şerbeti de batırıp çıqarıylar, biz şerbete batırmaycaq. İsteseñiz, onı fırına murkun qoyma, amma öz nesi, onıñ gerek qızartmaq. Şimdi epsini yaparıq, baqarız. Hatice, a endi sen? Endi Hatice yapsın bir denecikni, qızım, bu hamurı soñ yaparıq, ver mına. Yaya bunı tez, yaya bunı. Yaya bunı, qızım. Aha, vıshlo, toqta, qızım. Hatice de bir denecikni yapsın. Göstereyik. Endi dan yay, dan yay, qızım, dan yay. Toqta baqayım, qızım. Degiz olsun, er taraftan degiz olsun, qızım, degiz tomalacıq olsun.

O't, maşa, maşa. Endi uçuqlarnı qapatıy, qızım, avle uçuqlarnı. Qapat, qızım, uçuqlarnı. Uçuqlarnı qapatıy. Qapattın, qızım? Er yerni qapattın? Na, avle, onı aslı ele alıp yapaylar. Men telefon tutayım. Tak, endi abunen uclarını kes. Yoq, öyle degil, qızım. Sen körmedin, nasıl biz tatakaynen yaptıq? Bu hamura baqar edi. Hamura baqar edi. Abile basıp, abu en ucunu, en ucunu, qızım, abu en uclarını kes. Pek aylandır, isnaman. Onda dolu orası, cevizli içi. Abile, ne içün biz kenarlarını keseyik? Dülber olsun diye, öyle, qızım?

Bunda endi yoqtır mına bir tovar. Basma, basma üstüne, sen onıñ formasını bozaysıñ şimdi, qızım. Toqta, ver mana, ver mana, ver mana, men onı yapayım, dedi. Qızım, bax, able qoydı. Ana, able, öyle. Ana, kördiñ? Pek bassañ, o özü oları netey. O özü ıı, kesip atay onı. Doğru, qızım? Ebet. No, bunda sen pek yaqın aldıñ tikarançıq, onun içün öyle oldı. Mına, able olsun, yaşı, oldı, oldı. Güzel ağızlarıñı kapatma. Qızartanda cevizler içinden çıqmasın diye. A niçün onıñ adı çırçır? Çünki qızartıysıñ, öyle men bilesem. Yağnen çırçır? Çırçır yağınıñ içine, öyle ğaliba. Onı bilmeyim, niçün adı çırçır doğrusını aytqanda. Nazlı, aha, devam ete, balaban yayım. Uuu, Elmazcıq eñ güzel yapay, ele qızım? Endi beriñiz biz bir dene

Ma, Hatice, elmazcıq, ma, qoy cevizni, qoy, qoy cevizni içine. Nu, aha, yahşı, yahşı, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Qoy qaşığı yerine, dur, aslı o able top dursa cevizciği içinde, o soñ sepilmey. Anladın? Nu, ya, toqta, toqta, qızım, able, toqta. Vot, able, ana, endi a bu kenarlarına able bas, bas, toqta, toqta, tökülmesin, tökülmesin. Pek unladıq tıqırançıq onçün yapışma kenarçıqlarnı bas bas bas bas bas kenarlarnı Tıkla ana burası açıldı toqta soñ o yağda açılsa bütün cevizi içine çıqacaq anladın endi qana bizim A bu nasıl noşin adı da bir ke unuttuq öyle çır çırçıq çığırçıq able yapay pek basıp yoq a bu Çübürek kesen şeyni adı Çıqırçıq. Nazlı, toqta, toqta, qızım, toqta, toqta, toqta, toqta. Elmazcıq. Öbli, ında seni ekimiz, ekimiz. Ana, maşalla, Elmazcıq da yaptı. Kördiñizmi bunı? Elmazcıq, köster Elmazçıqçıqnı. Pek dilber. Endi biz devam eteyik, epsini tez yapayıq.
Qızartacam men oları endi, öyle qızım? Qızartacam, öyle qızım, men? Aş tatlı olsun. Sağ ol. Mına, bile, çır-çırlar bizde oldu. İşin qızartsaq köreriz. Elmazik çiy aşamı. Elmazik toqta qızartayım tez bererim size çiy aşamañız qızım. Soñ mına yağda able qızartamız biz oları. A qızım çıqa yahşı ya. Ve oldu bir daqacıq şimdi biz oları qızartayıq tez. Mına bizim çırçırlarımız qızara. Çırçır qızara, belki de onıñ içün de bu işte çırçır yağda qızarda, qızartıldığı içün çırçır sesi çıqay, belki onıñ içün onıñ adı çırçır. Çırçırımızı pişirdik. Mına toqta, köstereyim. Mına, mına öyle oldu. İsteseñiz üstüne pudra olıp sepmeye. Ya da, deyim, dedigim kibi, şekerli siropnıña bile üstüni, işte, siropnıñ içine batırılar. Sağ oluñız!